Waka piri mai, waka tata mai ki tēnei nā wā anga e kīia nei, ko te kupu o te uru. E rerea tōtika ana te aro ki a Ranginui e tū nei ki a Papa e takoto nei ki te ngā ereere tāngata o waenganui e tuku kau ana i te roimata, ei mihi ki te unga mate, kūweturangitia, kūoki atu ki Paerau ā na okioki ai. Koutou te unga mate ki koutou, mātou te unga ora ki konei ki te mata o te whenua maʻi tonu ai i ngā maʻi a waiotanga mō tātou tūpuna. T.A. Mauri ora. Kua Lana Te Piki Broughton tēnei, e whakatere ana i tēnei nā waka o te kupu o te uru e waka kāo ana i ngā pūrongo o te wiki kua puta. Nō reira rā, ka tīmata ake ki tā tātou pūrongo tuatahi, nā Te Mahēmi tērā, ā, kei te aro tātou ki tēnei tino tākaro o te motu, ki te tākoro o te witupōro ki Rātana. Anei a Te Mahēmi me te pūrongo. I whakatū ai te karapu whutupōro o Rātana i tā rātou hui tuatahi o runga mai o Rātana Pā. I whakakao mai ngā taitamariki me ngā taipakeke ki tētahi rā tākaro hākinakina e āhei ai te karapu te whakarehita i ngā kaitākaro mō ngā kapa whutupōro katoa mō tēnei tau tākaro 2020. 23. Ko te pūtake o tō tātou rā i te rangi nei, kia whakatūhonotanga, te tūhonotanga o tō tātou nei karapu whutupōro o Rātana, me a mātou tamariki, te take. E, I te mea e, e, e hāpaitia nei e mātou i ngā āhuatanga o rātou mā tō tātou pāpa tau pōtiki wiremu Rātana, i ai e haereere ana i te mata o te whenua, i te ao, ā, Ko, ko ētahi o, o ngā waka e hāpaitia nei e rātou ko te hākinakina. Rugby is a special thing to us as a people here at Rātana Pā. Um, we all grew up playing rugby and we all still here and so we have vested interest now in our children. Ko te aronga nui o te karapu, kia whāngaihia ngā pūkenga tākaro ki ngā hapori o te pā o Rātana me te whakawhanake i ngā pūkenga maha

I roto i ngā tau, kua whiwhi kirimana ngā kaitākoro nui o te rohe mai i ngā karapu whutupōro nui o te motu, mea rawa ake rātou ka puta atu i te rohe nei. Obviously we lose players to other regions because it's an easier pathway to getting to the top. We, we're not going to get anywhere if we keep going down that path, if we don't create our own pathways in here, in home, in Wanganui, um, from Wanganui. We have seen it with the likes of um,

Tēnā rā koe e te Maoti anō rā. Tēnā koutou kei te unga wakaaro nui ki ā tātou tamariki mokopuna, te unga ngākau nui ki tēnei tākaro o te wutupōro. Ā, me te mānuka kua ka takotoria ki mua i a koutou, i tēnei wā, ki mua i a tātou. Arā, ko te waka onoono i te tangata ki te wenua, arā, te oki Tōtika atu ki Rātana Pā, ka tika oki rā. Ko te wero rā, ko te whai i ngā rarau kei tua o tērā pā, te waka kotahi atu i tērā, i ērā ararau ki te pā o Rātana, kei te kī au, e uaua pea ngē, ā, kia eke ki ērā taumata tiketike i tēnei wā. Nō reira, ko te karanga pea ngē a Rātana Pā tēnei, mēnā E ara anō kei reira, mēnā e tāngatoa, e tāngata matatau katoa ki te tākaro witupōro, engari oki ki ngā wakarite e whakapakari, e whakangungu ana i ā tātou mokopuna, e whakakotahi atu, e whakapiri atu ana i a rātou ki ngā tāngata I ērā taumata tiketike, i ngā tāngata ka whakariterite i ngā kaupapa, e pai ai tā rātou whai wā i kē rā ki ērā tūmomo āhuatanga, ka mutu, e pai ai tā rātou eke ki taumata kē atu ki ērā pae tawhiti i e moemoetia ana e ō tātou tamariki mokopuna. Nō reira, mēnā e whakaaro kei reira, ā, mēnā e kai kei ā koutou ringa, ko te āhua nei, tērā pea, e kai mā te inga ririki e iaia ana ki te tākaro i te tākaro witupōro, engari oki e pirangi ana kia eke ki tua o ngā pae o te wā nei, arā, ki ngā pae tawhiti, ki ngā taumata tiketike, i te ao witupōro. Mā tātou anō tātou e tautoko mā te onoono ka ū. A kāti e te iwi ka tauri ināianei ki te pūrongo tuarua o te wiki. Kei te kura o Uirangi tātou i tēnei wā me ngā waka ngaau, kāre e kore ko ngā roimata oki ka puta i tēnei 105 tau o te kura e tū ana. Kei a Pāparauru te kōrero nei. Ko Te Kura o Uirangi ki te Maraki o Taranaki tēnei, te waka manawa nei i tōna kotahi rau rima tekau tau, kia mau tonu mai mō ngā whakamārama. Ko Kura Maimaiaroa, ko Kura Wakamaaratanga te wairua e wakamarumaru ana i tēnei huinga Mo te kura o Uirangi. E Tūpiri tēnei mo ngā tau 150 kua taha ake nei, mo te kura. Ngā akonga i tae mai ki te kura, ngā whakatupuranga i tae mai ki te kura. Nō reira, 150 kua kore oke anō rā e morihi nō tērā wā. Kua rape E, ka tae mai te taʻi kuia ko kotahi rau ona tau. So, mai, mai reira anō rā ki tēnei tau, uh, e rā whakatupuranga ka tae mai ki te whakanui anō rā i tō rātou haringa mai ki tēnei kura, ki Huirangi. Pretty lucky to be able to be a part of something where, you know, my tūpuna have been like part of Huirangi for so, so long, so being able to acknowledge them

Time capsule, we're bearing a time capsule which will be really special as well. Kapa Haka is performing. Um, you've got lots going on. And then Saturday night we've got a dinner at the Plymouth Hotel, and then on Sunday just all of our special areas of significance um, will be open to the public. Na te marae o Kaerau, ka ora mai ai ko te kawa me ngā tikanga a kui mā koromā, hei rau pī ake i ngā raukura o te kura nei. Kia whakapakari anō rā tēnei tūhononga o te marae me tēnei kura. So kua e koanga ngākau kia kite anō te āhuatanga o ngā tamariki o konei, and, and te kite anō rā i tō rātou piringa homanga anō rā ki tō mātou marae, me te ki tō rātou marae. Kana o anō rā tērā ai marae mō rātou and ka kua mōio kē rātou. Nā te tae atu kia kite anō rā i ērā tūhonohononga ā-tinana, kia rongo anō rā i te kōrero, kia rongo anō rā i te wairua e tōtō i a rātou ki tērā ware nō rātou. I've got a three year old and a two year old, so they'll be coming to Hoerangi. Um, and I think it's just like, yeah, strengthening that connection.

E ngā raukura o nāia tonu nei, me ngā raukura o te āpōpō, kia tau tonu rā ngā manaakitanga ki runga i a koutou me tēnei kura tawhito. Nauru Broughton, Te Reo o Te Uru. o tēnei kura o Uirangi. E wakanui ana, e wakangaau ana, e wakaoki ana i ngā maara ki ngā tau kotahi rau e rima rau kupaure me ngā ua kua puta i tērā wa. Ko te taenga atu o te unga pāeke tērā kuia kotahi rau tau te pakeke. ā, e oki ana ngā māra ka whai wā te hunga ririki ki te āta whakarongo ki tērā ao, ki te wā o rātou mā, e pēea te āhua, e pēea te, ngā, ngā ware o te kura, ā, ngā momo akoranga ka puta i tērā wā, ana, ka whai wā te hunga mokopuna o nāianei ki te āta kōrero i ngā uatanga o tēnei wā, te waka kōrero i ō rātou whare, te whakakōrero i ā rātou akoranga, me ērā kātū ā-uatanga katoa. Tērā te wā ka poipoia ngā mokopuna kia rere pai ai ia tana rere i tēnei ao wānui engari ā tōna wā ka uki mai ki ōna paiaka. Ka uki mai ki te inu i te wai o reira ka uki mai ki te rongo i te tangata i te whenua, Ā, ana, ka rongo oki i ngā tini āuatanga kua puta i ngā tau kupaure, ko te ū ki te tikanga me te reo Māori tērā, ko te piri tata atu ki Kairau marae tērā, me te tika o te o te maʻi pērā. Whakapiri atu ki ngā ware wakaruru au o reira tae rā noa ki te ware o te unga ririki. Nō reira rā, kei te kura o Uirangi tēnei e mihi kau atu ana ki a koutou i ēnei wakanui i ēnei waka ngā au o koutou me te kite i a koutou e aro ana ki te waka huia, kukiia ki ngā taonga o mua me te āpiti atu ki ērā taonga i tēnei wā. Tēnā rā koutou. Kāti rā e te iwi, ka ta uri ināianei ki te pūrongo tuatoru o te wiki. Kei te aro tātou ki tēnei kaipāpāo o te reo irirangi Māori o AwaFm. Kia ū tonu mai rā, kei a Eruera Rerekura tēnei pūrongo. Tūtaki mai ki tēnei uri o Te Awa Tupua, koia te kaipāpā o ou ki te reo irirangi o Wanganui, Awa FM. Ko Ruapē te maunga, ko Wanganui te awa, ko Aotea te waka, ko Ngāti Tuera, Ngāti Hinearo ngā hapū, ko Paerangi o Te Maungaroa te iwi, ko Te Whātua Mason tēnei. Ei tāna, i tipu ake te ia ea, ei kaipapāo, nōna i mutu i te kura tuarua. Tērā pea i te mutunga o te kura, i, i mahi au ki te taha o Awe FM ki ngā waka taetae ā-rohe mō Te Kapa aka ki Rātana Pā. So, i reira mahi tahi ki te taha o rātou, and i reira i āhua, um, Rama, i, ai, i rama i roto i taku hinengaro, tā, oh, nā pai ēnei mahi, tērā pea, ka uru atu au ki tēnei o ngā mahi, fill it out, yeah, aha atu, engari, yeah, koirā te timatanga. Kei te wai ake a ia i ngā tapuwae o ngā kaipapa o o mua o Awe FM, pērā i tana pāpā. Nui āna, um, ko ngā wheako i te tao tōku pāpā, tērā pea, uh, Tētahi, um, tētahi mea i hiahia ana ki te uru atu ki tēnei o ngā um, mahi. I, e au e tamariki ana, kua au te rei oma oma haere ana i te, i te wāhi mahi, a, e oma ana i roto i tana ware, te ware o taku pāpā, ki a ia. Um, engari, yeah, i reira timata ai te aroha ki roto i nei o ngā mahi. E Ōtaka tōna, ai ngā ai ai, mai te Mane ki te Paraire. Ka tū tāku hōtaka hei te toru karaka i ngā ahiahi, tae atu ki te ono karaka i te pō. Um, ki reira kōrerohia pahupahu ētahi wā um, e pā ana ki ngā kaupapa e ai ki ngā rangatahi, anō hoki ngā wāhine, um, anō hoki ngā kaupapa e ngākaunui ana ahau. Um, so, i, reira, so, ki, ana, i reira ki te ai i au anō uh, i roto i tera o nga hotaka. I mauri ora e te wānau, tēnā tātou katoa ngā mihi o te ahiahi ki a tātou e uru tonu mai ki tēnei o ngā hōtaka, ko Te Waata Mason tēnei e mihi kau atu ana ki a koutou katoa. E ia ia oki ōna ki te waka wanake i te ao papā o Māori. He nui oku wawata, umm. Tuatahi pea me whai huarahi mōku ake i roto i te ao pāpāho. However that looks, engari yeah, koirā tāku hei kai waka haere, hei kai tohutohu, hei aha atu. He nui aku aroha ki kēnei o ngā mahi. Waea te Pae Tawhiti, Te Waiata, Waka Maua ki a Tina, Iriwere Rerikura, Te Reo o te Uru. Tēnā koe e Iriwi, tēnā pūrongo. Tēnā oki koe e Te Waiata Mason i tō whāngai mai i ngā Tini maʻi au ki te rewirirangi Māori o Awa FM, ā, me ngā uatanga o tērā maʻi. Ara i te mea i taka noa mai i te rangi, engari i a koe e tamariki ana, te āhua nei ka piri tata atu ki a Pāpā, ā, ki ana maʻi, ā, nā wai rā, ko koe tērā e āwhai ana i te rākau kōrero, ā, te rākau pāpāo e tuku atu i ngā reo ki te ao. Tēnā koe. Ko te pae tata, waia kia piri, engari rā, ko te pae tawhiti, me wai tonu i ērā kia pae tata. Ka rongo i a koe e kōrero ana mō ngā tini tūranga kei roto i tēnei ao pāpāo ki tua o te mahi pāpāo. Ka rawe hoki te rongo i ō paʻupaʻu, anā, nau anō te kupu rā. Ā, engari, me whai tonu i ērā atu tūranga pērā i te whakaaere. E tino, e tino kaupapa tērā. E tini kai oi ei tere i tenei waka pāpā o. No reira, a e te unga rangata'i, e whakarongo mai ana, koinei to tātou waka pāpā o, e wa i mo tena, e wa i mo tena, engari me whakapakari i o tātou tikanga. Kare e kore na te mātakitaki atu i a pāpā na te piri tata atu ki a ia, a ka kite i tenei ara, ka ngawari ake pea nge, a Te Takaī i te ara pāpāo, engari e taea ana e tātou katoa. Ka tīmata ki tētehi mahi pakupaku noa pea, arā, ka taka i āere i ērā pai e tata ana kia tae rānō ki taua pae tawhiti e whai nei tātou, e whai nei e tēnā, e whai nei e tēnā. Nō reira, e te waiata Mason, ko koe tērā e whakapuaki mai ana i ō moemoeā, e whakaaweawe pea ngē ai te unga wānui e whakarongo atu ana ki tēnei pūrongo, oti anō rā ki a koe, i ngā iarere o Awa FM. Nō reira, kai te mihi atu ki a koe. I tēnei wā e te iwi, kei te aro atu tātou ki ngā mahi waka ngāau kei roto i a Taranaki, me te pōiri atu ki te unga tae mai ki Waimed, kia ū tonu mai rā ki te pūrongo nei. Koia tēnei ko Waumēd, kua tūmaranga mai anō ki runga ki te takiwā o Taranaki, kāti, e wai ake nei ko ngā whakamārama. Pararau Aere te mate urutā, kua tūmārangaranga mai ko te uinga o Waumēd. Koia tēnei ko te taki tini ko te taki mano I rarau atu rā ki runga i te marae o Muru-raupatu ki roto o Taranaki, kia rongo i te mauri o te kawa hei wakarewa i tēnei kaupapa ki runga. Ko te Waimed, ehara i te mea kaupapa hou ki roto i a mātou, i a tātou, o ngā iwi o Taranaki kua tū tenei te rua tekau tau kua tū tenei kaupapa Waimate ki roto o Taranaki a, ki, ki Puketapu ki roto o Ngamutu engari a, he tuatahitanga ko te pō iri ki runga o Mururaupatu ki roto o Puketapu he tuatahitanga ko te, ko te nuinga o te wā ki runga o Uai a, engari nā te, nā te tūwheratanga o te kuia tama wāhine te wharekai o Uai kua neke pēnei mai ki roto o Muri Raupatu. Mauria mai o koutou kanikani. Kua tatū ki roto o Taranaki ngā kai waiata, ngā kai wakaari, ngā kai kanikani. Ki reira waka ngaautia i te iwi. Ki runga tonu i te papa tūnga waewae o Waumed. Koia tēnei te ao e ngunguru nei, e ngunguru nei. Tuatahitanga kua Kua noho Zui tātou mō te toru tau o te te urutāne, nō reira, ko te tae ki tahi, tētehi ahurei nui ki runga i ko tō, tō tātou papa o pure, puke, uh, o Pukekura, uh, ko te kite tangata, ko te rongo ki ngā reo waiata, ngā reo taketake puta ki te ao, o rātou kanikani, o rātou kōrero ake, Mō rātou tonu, koirā te mīharotanga, kua tau te ngākau, kua tae tenei, ēnei rōpū o ngā taketake o te ao ki runga i a tātou. Ave Requiem, Giuseppe Maria, Ave Requiem. Ahakoa ngā taimaatanga o te mate kōiori, kua uru ora mai, kua uru ora mai ki roto o Taranaki nei, a Timi, a Mano. Ki reira whakangao ki a ia, oti anō kia rongo rā i te koa ngē me te wairua o te ari koa me aruru. Ki te taha ki ngā kaiwaiata nui ake o tata atu ki te 200 kaiwaiata e haramai ana, ko te nuinga o ērā nō tāwāhi, Ā, koira tāku kī nō te ao tonu. Ā, mō te, mō te hunga tae mai ki te mātakitaki, ā, i roto i aua rā e toru neke atu i te wā tekau mano, ā, tae mai ki runga i te karanga o tēnei kaupapa. Ka tū ia te tau, ā, tōna wakarite, ā, te āhua nei kua. Ā, kua mutu te wā ki a urutā mō tēnei wā, nō reira ka hoki pēnei mai a tērā tau engari, ā, mōku ake ka tika kei konei ngā iwi o te, o Taranaki maunga, ngā iwi o Te Ati Awa puta, ā, ki ngā whanaunga iwi o te maunga, te mea he kaupapa taketake, nē. Ka tae mai tēnā iwi, tēnā iwi o te ao me tōna reo, me tōna kōrero, me ōna waiata, me ōna kanikani ka tika. Ko te reo tuatahi ka rangona nō te iwi, nō te kāinga, ka karanga ake, ara mai,

Kia ora ra e Pāpā Rauru i tēnā pūrongo. Tēnā hoki koutou kei ngā kai waiata, ā, kei ngā reo tīoriori, kei ngā reo tūī ku tae mai, ku uru ora mai ki roto i a mātou o Te Taiuru ki te waka kotahi, ki te waka ngaau, ā, i te unga e noho nei. Kua roa e, e rongo ana i ngā pēitanga, kua roa e mau ana ki ngā ere o te mate karauna, ahakoa te pai o te noho tahi, mā te ui rangi, He wā me noota i tātou ā-tinana nei, me rongo i te ā o te tangata. Nei ka taea tātou te noota i te tūtakitaki ta i ai, ana ka pērā atu tātou, nō reira, kei ngā reo tīoriori, nau piki mai, nau kake mai ki runga o te taiuru, ā, mō te kaupapa WOMAD. E te wānau, te tumanakoku whai tīkiti koutou, ā, ki tēnei tino kaupapa, I runga i te mea kua roa te wā, kua tae te wā me noho tahi anō tātou. Nō reira rā, ko ērā, ko te kaupapa WOMED. Tēnā e te iwi, kua tae ki te mutunga o tēnei pāpā o Te Kupu o Te Uru, e mihi kau atu ana ki ngā pou reo irirangi Māori, ki Te Korimako o Taranaki, ki Te Reo Irirangi o Wanganui a Awa FM, ki Te Reo Irirangi o Rangitāne a Kiora FM. Tēnei nā, ko te waka o Te Kupu o Te Uru ka tau ki uta. Ko Alana Te Piki Broughton tēnei, e mihi ana, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te reo te take.